नमस्कार मित्र लोकनि अपने सब गोटे के जनता वैस जे नवकरी पंचायत के पूर्व मुखिया आदरणीय श्री कृपानंद झा झा बाबा पर जय प्रकार से जानलेवा हमला कल गेल वो हमला केवल उनके ऊपर नहीं वो हमरा सबके ऊपर नहीं हमला कल गेल अछि हमरा सब गोटे के ई बारे में सोचबाक पड़त जे जे आदमी दू बेर मुखिया रहलथि और तीन तीन बेर विधानसभा चुनाव लड़ चुकल छथि सीपीआई के वरिष्ठ नेता छथि मधुबनी जिला मुखिया महासंघ के जिला अध्यक्ष रह चुकल छथि जिला मुखिया महासंघके राज राज राज सचिव सेहो रहि चुकल छथि आओर पंचायतमे जहिया तक ओ दू महीना ई दू बेर मुखिया रहलथि या फिर कोनो भी कतहु भी मुखिया रहथि या नहि रहथि लेकिन हमेशा सबके लेल जनता के लेल हमेशा तत्पर रहै छथि मुखिया रहलथि तऽ पंचायत के ओ हमर हुनकर विपक्ष के आदमी होय या पक्ष के आदमी होय हुनकर विपक्षो के आदमी के ई हिम्मत नहि भऽ सकैत अछि जे आइ तक कोनो भी सरकारी योजना होय या फेर कोनो काज करेबाक लेल हमरा ओ मतलब किनकोसँ एको एक खिल्ली पान खेने होथि मङ्गने होथि या एक टाका कतहुसँ मङ्गने होथि जे एहि खर्चाके लेल एतेक रुपैआ ला मतलब एहि काजके लेल एतेक रुपैआ लागत आइ तकके रिकॉर्ड अछि आओर आगाँ हमेशा बनल रहत अपने लोकनिकेँ आश्वस्त करी यदि ई बात हम लोग सोच हमसभ सोचिए जे एते दिन से एते सत्तर साल के उम्र हुनकर निकलि चुकलनि आइ तक ओ एते बड़का नेता बनि कऽ लेकिन मतलब ओहि सी पी आइए मे किया रहलथि कियाकि एगो पार्टी के अपन ओ मानलखिन जे हमर पार्टी के हम जीती हारी

तऽ अपना आपको ई नहि कहलखिन जे हम बहुत बड़का आदमी छी हमेशा गरीब किसान मजदूर के लेल बेसहाराके लेल हमेशा तैयार रहलखिन आओर आगाँ हमेशा तैयार रहथिन अपने सब जे देखने हेबै सोशल मीडिया पर नहि हर तरहके न्यूज जे एलैए जहिने हमरा अहाँ से देखने हेबै जे हुनका शरीर पर नहि जे प्रकार से हमला कयल गेल रहै दुनू हाथ के जे भोजी भोजी कऽ देल गेल रहै तऽ हुनका द्वारा जे थाना में आवेदन देल गेल तकरा बाद ओ जे जे आदमी हमला कयने रहनि ओ ओकरा पर चोट कोनो नहि रहै लेकिन थानामे अरेर थानापर के एकटा वीडियो हम देखलियै सोशल मीडियापरमे जैने ओहिमे एक लड़काके देखलियै हाथमे चोट लागल पट्टी उट्टी बान्हल आओर ओहि न्यूजमे नहि बता रहल अछि जे हमरा ऊपर नहि बार कयल गेल हमरा चोट लागल अछि लेकिन ओ सभटा झूठ अछि कारण जाहि प्रकारसँ ओकर चोट छै ओ चोट ओहि दिन नहि रहै ओतय जहिया मारि भेलै तखन लेकिन केस करबाके लेल जहन थाना नहि पहुँचल तऽ ओकरा हाथमे चोट कहाँसँ आबि गेलै तऽ अपने लोकनि एहि बातपर ने संज्ञान ली सोची विचारी जे एहि प्रकारक अन्याय एहन अपराध आदरणीय श्री कृपानंद झा आजाद पर ने कोन प्रकार से भऽ सकलै एहिके लेल अपने सभ गोटेके हमरा अहाँ सभके आवाज बुलंद करय पड़त प्रशासनसँ मांग करै छी जिला प्रशासनसँ मांग करै छी जे हमर प्रशासन ओहि अपराधीके अविलम्ब गिरफ्तार करै अन्यथा हमर सबके टीम कम्युनिस्ट पार्टीके तमाम नेता उग्र आंदोलन कऽ लेल तैयार अछि प्रशासन जिला प्रशासन हमेशा तैयार हो जल्द से जल्द अपराधी के गिरफ्तार करी से आगरा